بۆ قسەکردنی زیاتر لەبارەی پڕۆژەی کوردستان بووک کڵەب، میوانداری لە ستۆدیۆ میوانداری بەڕێز ڕاوێژ فاخیر سەرپەرشتیاری گشتی پڕۆژەی کوردستان بووک کڵەبمان کردووە. زۆر بەخێربێی کاک ڕاوێژ. زۆر سوپاس. پڕۆژەی بووک کڵەب چییە؟ ئێوارە باش سەرتا سواز بۆ مەداشپەتان کوردستان بکڵە پرۆژەیەکی سەرتاسەریە لە ئێستا لە شاری سلێمانی هەمان و لە ڕانێش هەمان و لە سەر ئاسی زانکۆی ڕاپەڕین شەمان و لە 26 مانگ دەست پێەکەین خودی پڕۆژەی کوردستان بووکڵەب پڕۆژەیەکی ڕۆشنبیری و ڕاهێنان و گەشەپێدانی تواناکانە لە چوار بەش پێک دێن پڕۆژەی ئێمە بەشی کوردی و عەرەبی و ئینگلیزی و بەشی مناڵان لە یەک لەم بەشاندا ڕاهێنان و گفتوگۆ و پێشکەشکردنی کتێب بە شێوەی وتار و سیمینار لەسەر بابەتێکی گشتی و دیبەیتمان هەیە هەموو شتانی کەوتن لە کڵەبە کوردیەکە بە زمانی کوردیەوە لە عەرەبیەکە بە زمانی عەرەبی و لە ئینگلیزیەکە بە زمانی ئینگلیزیە ناکرێت تۆ بتێوە چرخان لە بواری گەشەپێدانی تواناکان و بە کلتورکردنی خوێنەوە ڕابگەیت و مناڵان فەرامۆش بکەیت بۆ ئێمە بیرمان کردو مناڵانیش بەشێکن لەم خزمەتی گەورەی ئێمە ئێمە کارەکەین لەسەر مناڵان لە دوو ئاستا یەک دروستکردنی حەز بۆ خوێندنەوە دوو کە کەمکردنەوەی ترس و شەرم بۆ بابەتی کە خوێندویان تۆ بتوان دەری بڕن تاعاان لە پرۆژەی کوردستان بگڵا بە ئێمە دوو ئاماجی سەرەکیمان هەیە یەک گەشەبێدانی تواناکان داڕگە و سیمینار و دیبیتانی کەیکن تەبان و سیمینار و دیبیتانەکن هەم بابەتی زەڕور و حتمی بۆ گەنج بۆ یەک لە دیبیتەکان لەسەر چۆنیتی گۆڕنی فکرە بۆ پرۆژەیە ئامانجە پلانە بەرنمەیە ئامانجی دووەمی پرۆژەی کوردستان بووک کڵەب بە کلتورکردنی خوێندنەوەی ئەوش لە ڕێی و پرۆژەی کە هەمانە تاقان لە پرۆژەکەی ئەمە گروپی دەکەسی دروست دەکرێت لە هەرێک لەم گروپ تازە وەرەژی لە سەرتار هەفتەیەەکە دو سیمنار بۆ بەشداربەکان نەکرێت سیمنارێکە لەسەر چۆنێتی کورکردنەوەی کتێب چۆن توان کتێبە کورکەنەوە و سیمناری دوێمە لەسەر چۆن ئەوەی توان دەری بڕن دوای ئەوە داخلی پرۆژەکە بن کتێبی هەر دە بەشداربووەکە لە یەکتری جیاوازە، ئەو کتێبانەی کە ئەیخوێننەوە کتێبی هەر دە بەشداربووەکە لە یەکتری جیاوازە، ئەمەش وا ئەکات کە تۆ کتێبێک خۆت خوێنیتەوە و نۆ کتێبی جیاوازیش لێ کاتەوە رێگری وات و وەکوایە دە کتێب بخوێنبێتەوە لە یەک مانگە وەکوە چل کتێب بخوێنبێتەوە هەر وەکو روونم کردەوە ها کتێبێک هی خۆت و نۆ کتێبی جیاوازیش لەلایەن بەشداربووەکانی ترەوە تەبعەن چل کتێبەکە لە یەک مانگە ئەمەش داتایەکی سەرسوڕهێنەر و سەرنجڕاکێشە ئەگەر بەراوردی بکەین بە چەند داتایەکی جیهانی رێژەی کتێبخوێنەر بۆ هەر تاکێکی ئەوروپی لە یەک ساڵا سی و پێنج کتێبە ڕژی کتێبخێن و بەر تاکیش ئیسرائیل لەک ساڵە چ کتێبە بۆ تا بۆر تاکیش عرب کەمەش بەشێکن لەو سیستەم ئەوان باشتا کەس یەک کتێبیان بەرەکەیە بەڵام بەو فکرەی کێمە دامانە بە یەک مانگ داتای بە زیاترەوە داتای تاکێکی ئەوروپی بەرهەمهێنرێت ئەمە فکری گشتی پرۆژەی کوردستان کڵب بوو بڵێ ئەم پرۆژەیە لەکەیەوە دەستان پێکردووە ئێمە لە مانگی نۆی ساڵی 2010 دەستمان پێکرد لە سەرتادا تەنها لە سلێمانی هەمان بوو تەبعەن لە سەرەتا ناوی سلێمانی بوو کڵەب بوو دوای ئەوە کە لە ڕانیە ڕامان گەیان ڕاپەڕین بوو کڵەپمان ڕاگەیان پڕۆژەکە گەورە بوو کلمان بە کوردستان بوو کڵەپ لە ئێستاشە لە زانکۆی ڕاپەڕین ڕامان گەیاندووە واتە لە سێ شوێنی جیاواز ئەم پڕۆژەیەمە هەمانە لە ماوەیەکی زۆر کە مانتوانیمان چەکەرە بکەین گروپی تازە لە سلێمانی وەگرین لە ڕانێش ڕاگەین لە زانکۆ ڕاپەڕنیش و لە بەرنامە شاهەیە لە هەولێر و لە شارەکانی تر دەست پێ بکەین بەپێی ئیمکان و بەپێی مەجالیش. بەڵێ کاک ڕاوێژ ئامانج لە کارەکانتان چییە؟ وەکو وتم ئامانج لە پرۆژەی کوردستان بوو کڵەب گەشەپێدانی تواناکانە دوو بە کلتوریکردنی خوێندنەوەیە بە گەشەپێدانی تواناکانیش ئەوەیە ئێمە سیمنار ئەو سیمنارانی کە زارۆرن بۆ گەنج سازیدن بۆنە سیمنارمان تەبان و کەسانش بانگەکەین کە ئەزمموی کردارێن لە قسانە هەیە کەیکەن یانی کەسێک بانگ ناکەین کە هەر قسە بێ و کاریگەری نەبێ بۆ نمونە سیمینارەکەین لەسەر چۆن بزنسی خۆت بنیاد نی کەسێ بانەکەین کە ئەزمموی کردایی لە مەجاالای هەبێ لانی کەم بزنسێکی خۆی بنیاد نابێت سیمینارمان کردو لەسەر چۆن کاریگەری میدیا لەسەر گەنج بمانێ نەمانە ئێستا میدیا کاریگەریکی ڕاستە و خۆی لەگەڵ گەنج هەیە کەسێکمان بان کردو خۆی دکتۆر مامۆسای زانکۆیە لە بەشی ڕاگەند مامۆسا عادل شاسواری تەبعەن ئەو سیمناران لە ڕێگەی ئەو سیمنارانەوە لە ڕێگەی دیبەیتەکانەوە کە ئەو دیبەیتانەی کە بۆن لە هەفتەی دووەما دیبەیت بۆ بەشداربەکان داین لەسەر چۆنێتی گۆڕنی فکرە بۆ پرۆژە ئەمە با بوان باسەکەین فکرە چۆن دروست دەکرێت ئەو ڕێگانی کە واکە فکرە بەرهەم بێت ئەو فلتەرانی کە پێویستە فکرەکەی تیا بڕە و ئەم فکرێکە تۆ دوای دروست کرا دوای فلتەرەکە بۆ باس کرد پێک پێڵی چۆن بیکە بە پڕۆژە ئەمەش گوها لە گەنجەکە لەسەر پێی خۆی بوەستێ پشت بە توانەکانی خۆی ببەستێ چاوەڕێ ئەوە نەبێ حکوومەت ئیشێکی بۆ بدۆزێتەوە وا لە گەنجەکە پشت بە خۆی بەستێ و خۆی ئیشە دروستکە خۆی بەڕێوە بەرێت ئەمە ئامانجیەکەمان کەوتن گەشەپێدانی توانەکانە ئامانجی دومیشمان بە کللتوریکردنی خوێندنەوەیە لە ڕێگەی پرۆژەکانی کوردستان بکڵەپەوە هەروکوتمها لە سەرای هەفتەیە بەر ئەمە گروپی تازە وەرەگرین بەشداربووەکان کتێب ئەخوێننەوە تابان پیان ئەڵین چۆن کتێب کورد ئەگەنەوە پێشانڵین چۆن دەری بڕن کە بەشدار بوو کتێبی خوێنەوە و ئاشناوە بە کتێبی بەشداربەکانی تر پاشخانێکی معریفی دەڵم من بۆ خۆی دروست دەکات ئەمەش کەسێکی بەتوانای لێ دەرەچێت واکە پشت بەخۆی بەسێەوە کە معریفی زۆر بێن تاوان کەسانی کە لە پرۆژەکانی کوردستان بکڵپە بەشدارەکان سێ سوودی ئێمە هەر کات کاتێک گە گروپی تازە وەرەگەن پیان ئەڵێن کە ئێوە بەردەرم لەگەڵ ئێمە ئەو سێ ئیسفادایەکەن یەک ئەم بە خوێنەرێکی کارە ئەمیش لە ڕێگەی کتێبانێکی خوێنەوە لە ڕێگەی کتێبی بەشداربەکانی تریشەوە کە وەریەگرن بەڵێ دوو ئەم بە وتاربێژێکی کارە چکە ئەو کتێبێک کە خوێنەوەیان توار لای خوان نابێت بەڵکو بۆ ماوەی دە بۆ پانزە خولەک باسیەکەن تاوان بە کتێب خوێندنەوەکە و بە دەبڕینەکەش کەسەکە پاشخانێکی معریفی بۆ دروستە بێت پاشخانێکی لە ڕووی معریفی و پاشخانێکی معریفی دەوڵەمەند بەڵێ دەبێت سێمیشان سوودی سێمیان ئەبن بە نووسەرێکی کارا دوای کە کەسەکە کتێبێکی خوێنێتەوە و دەریشی بڕیوە قۆناغی سێم ئێمە پێڵین تێگەشتنی تۆ لەس بەو کتێبە چییە واتە کورکراوەیەک لەسەر ئەم کتێبە ئەنووسێت ئەمەش واکە دەستیان لەگەڵ نووسینە ڕابێت چکە تیۆرێک هێڵێ چەندێتی ئەگۆڕێ بۆ چۆنێتی کە تۆ ماوەیەکی زۆر چەند نووسینێک نووسی ئەشێ لە کۆتایە دەسەر ڕابێ و نووسین بنووسین زۆر ڕاستە. تابان ئێمە هەر ناڵێن بیشوی نووسین پێشان ئەڵێن چۆن بنووسین و بە- خولیش اه، بۆ بەشداربووەکانەکەینەوە اه، ئەو خولانەی کە زاڕوڕن بۆ بەشداربەکانی ئێمە لە چۆنێتی نووسینی لە کۆڵنەی زانستیە کە هەر ئەمڕۆ سیمینارێکی دکتۆر اه، سەلاممان هەبوو لەسەر اه، چۆنێتی نووسین لە کۆڵنەی زانستی و ئامادەکاری بوو بۆ خولەی کە دوان فیستیڤاڵەیەکەینەوە اه، ئەم سی ئیسفادەیەکەم بەشداربەکانی ئێمە تاوان قۆنا قۆناغیشە دوو قۆناغە هەر قۆناغیشان مانگونیەوەگە خیانێت بەڵێ ئەو کەسانە کێن کە لە پرۆژەکەیە بەشداریەکەن یاخود کارەکەن کێ سوودمەند دەبێت لە کارەکانتان ئێمە تەمەنی مناڵمان دیاری کردوهش بۆ چوارە ساڵ سەرو ئەوە تەمەەن ئەچێتە بەشەکانی ترەوە بەڵێ. بۆنە کەسێ هەیە حەزی لێ ئەڵێ ئەم کتێبەکان بۆنە سیمینارەکان دیبەیتەکان حەزەکەم بە زمانی ئینگلیزی بێ ئینگلیزی باشە بێ ئینگ لە کڵەبە ئینگلیزیەکە بەشدارەکە هەیە حەزەکە بە عەرەبی بێ لە عەرەبیەکە بەشدارەکە بەڵێ. هەشە بۆنە مناڵێکی هەیە یاخود خوشکێکە برایەکە لە بەشی مناڵانەکە دایەنێت هەروەکو وتم لە بەشی مناڵان ئێمە لە دوو ئاستی جیاوازدا کار لەسەر مناڵ ئەکەین، یەکەم دروستکردنی حەز، خولیا، بۆ بابەتی زانستی، بۆ بابەتی پەروەردەی و بۆ کتێب خوێندنەوە، چونکە تا حەزی بۆ دروست نەبێت کەسەکە نایخوێنێتەوە وانی مناڵەکە و دووەمیشان کەمکردنەوەی ترس و شەرم، چونکە گرینگی شار یانی ئەو زانیارانە هەر لای خۆی کەڵەکە نەبێ، ئەو زانیارە ئەو مەعریفەی کە لایەتی لای خۆی قەتیس نەبێت دەریبڕێ یانی بیکاتە دەرەوە، پێی ئەڵێن چۆن ئەو ترسە کەمبێتەوەو شەرمە کەمبێتەوە بۆی دەریبڕێ و هەم خۆی ئیسفادە بکات لە ڕووی دەڕنەوە هەم چواردەورەکەشی لەو زانیارانەی کە لایەتی ئیسفادە بکەن. بەڵێ ئەگەر بێینە سەر چالاکیەکانی ئێستادان بە شێوەیەکی گشتی بۆمان باس بکەیت و بۆمان شی بکەیتەوە چی لە خۆ دەگرێت؟ بەدەر لە پڕۆژەی کوردستان بووک کڵەب لەم بەهارەیە بیرمان کردەوە کە چالاکیە بکەین هەم بەهرەی بەژاوەکانی خۆمان دەرکەوێ هەم دەرفەتێکش بێ بۆ کەسانی کە هەل نەڕەخساوە بۆی توانا و بەهرەکانی خۆیان دەربخەن بۆیە بیرمان لەوە کردووە لەم بەهارەیا ڤیستیڤاڵی ڕۆشنبیری ڕابگەیەنین ڕۆشنبیری وەک ئاماژەیەکە بۆ شاری سلێمانی کە شاری ڕۆشنبیریە واتە ئاوەڵناوێکە گەڕێتەوە بۆ سلێمانیەکان پێشنگای ڤیستیڤاڵی ڕۆشنبیریمان ڕاگەیان کە ماوەی سێ ڕۆژە خیانەت لە دوانزە و سیانزە و چواردەی مانگ دایە، چەندین چالاکی جۆراوجۆر لە خۆگرێ، لەوانە پێشانگای کتێب بە داشکاندنەوە، پێشانگای شێوەکاری، پێشانگای نووسینی کوفی، پێشانگای فۆتۆگرافی و سیمیناری زانستی و پەرەپێدانی خود. ئێمە لەو فیستیڤاڵە سێ سیمیناری گرینگ و سوودبەخشمان بۆ خەڵکی سلێمانی و بەشداربووەکان ئامادە کردووە. سیمیناری یەکەمیان هی مامۆستا تریفە بوو لەسەر چۆن ئەبیتە خاوەن پڕۆژەی تایبەت بە خۆت. سیمیناری دووەمیان هەر ئەمڕۆ بوو هی دکتۆر سەلام عەبدولکەریم و سیمینارێکی تریشمان هی دکتۆر عەبدولفەتاح هەورامییە لەسەر تایبەتمەندەکانی گەنجی پێشەنگ لە سەدەی بیستویەکە ئەمە سیمینارەکان وە شیرینیشی تیا وە کاری دەستیشی تیا ئامانجی سەرەکی لەم ویستیڤاڵە دەرخستنی ڕەخساندنی دەرفەتی گونجاو و بۆ کەسانی کە بەهرە و توانیان هەیە لە شوێنی تر ئەم بەهرەیە یاخود ئەم هەلە نهاتە پێشەوە بۆی بەهرە توانەکانی خوان دەربخەن. بەڵێ لە پێشترا چالاکی تر ئەنجام دراوە سەبارەت بەوەی بە کلتور کردنی خوێندنەوە لە لەم ڕۆ ئێوە لە چۆنە ڕوانە چالاکیەکانی خۆتان و ئەوانی کە لە پێشتریشا ئەنجام دراوە تاوان ئەو ئێمە فکرە بوو و خۆشیەم پرۆژەیەمە لەوەیە کەسێک نابەسێتەوە بە بارێکی دیاریکراوە ینی تۆ بۆ دیاری ناکرێت کە تۆ ئەم بابەتە بخوێنیت ئەم کێ بخوێنیتەوە ئەمان بەشداربووەکانی خۆمان تەواو حۆڕ و ئازاد کردووە کە هەر بابەتێک، هەر کتێبێک هەڵەبژێرن ئازادی خۆیانە، تەنها دوو مەرجمان بۆ دیاری کردوون ئەو کتێبانەی کە هەڵیەبژێرن نابێ دژە دینی و دژە سیاسی بێت، دژە دینی مەبەستمان مەسیحی بێت، جوولەکە بێت، هەر دینێک بێت نابێ دژایەتی تیا بکرێت، دژە سیاسیش نابێ دژایەتی هیچ لایەنێکی سیاسی تیا بکرێت، بەدەر لەوە بەشداربوو ئازادە هەر کتێبێک خۆی هەڵبژێرێت، ئەمەش ئەم پێدانی ئەو حۆڕیەتە بە بەشداربووەکان حەز و خولیای ئەوان بۆ خوێندنەوە زیا دەکات و ئێمە زەختیش ناکەن لەسەر بەشدار بەکەم بۆنە بەشداربوو هەبووە وتێتی بۆ نمونە حفتە لاانە کتێبەکە تاوا ناکەن ئێمە ئاسایە چوو ئامانجمان ئەوە بۆ کەسەکان پاشخانێکی معریفی بۆ دروست بێ و هەروە دەربڕینی باش بێت بڵێ ئەم حۆڕیاتە بەخشینە بە بەشداربەکان و پێش یان ئەوترێ ئەم سوودانە ئەکەن لێرە پاڵنەر دروستەکە بۆی بەردەوام بن لە خوێندنەوە بۆی خوێندنەوە بێ بە کەلتور لای ئێمە بەڵێ وەک دەزانین ڕێژەیەکی زۆر لە گەنجان بێکارن، تا چەند گرنگە پلانێکی تۆکمە دابنرێت بۆ کۆکردنەوەی ئەو گەنجانە لە ناوچە جیاوازەکان بۆ بەکارهێنانیان یاخود بۆ بەشداریکردنیان لەو پڕۆژانەیا. تەبعەن ئەوەی ئێمەی هێنایە دەنگ ئەو فەراغە زۆرەی گەنج تاکی کورد بوو، گەنجی کورد بوو کە هەیبوو. بەڵێ. تەبعەن فەراغ. کاتێک کە فەراغ ڕوگەنز تووشی لادانی فکری ئەبێ، تووشی لادانی سیاسی ئەبێ، تووشی لادانی ئەخلاقی ئەبێ، بیرمان نەچێ لادان فکریەکە بۆ چەندین گەنجی جوانمان هەبوو لەم وڵاتەی ئێمە بەهۆی فەراغەوە چوون چوون ناو گروپی تون ڕێیەوە بۆی فەراغەوە چەندین تاوانی ئەلیکترۆنیەکان وانە ئەم فەراغی گەنجی کورد وای ئەکرد ئێمەم پرۆژەیە بەرهەم بیانین تاوان کە فەراغ هەبوو تۆ ناکرێت بڵێ ئەمە مەکە پێشنیاری پرۆژەیەکی جوانی بووەکەی مەشغولێکە بە پرۆژەیەکەوە ئێمە زۆر ڕاستە. ئەم فەراغە وای کرد پرۆژەی کوردستان بوو کڵەپ ڕابگەیەنین ئێ، پرۆژەی کوردستان کڵەپیش یا- یارمەتیان نەدات بۆی ئێ، مەعریفەیان بەرەو پێش بچێت گەنجێک بن پشت بە خۆیان بەستن یانی هەر چاوەڕێی ئەوە نەکەن دەوروبەرەکان یارمەتیان دا هاوکاریان بکات ئێ، تەبعەن وا لە گەنجەکانەکە کە ئەم ئەو بە- بابەتانەی کە ئێمە دامانە بۆنە ئامانجە پلانە واکە ئەو کەسانە بەرنامە هەبێت لە ژیانیانە پلان هەبێت لە ژیانیانە تەبعەن کەسێک کە پلانی هەبێت لە ژیانیان تووشی نوشوستیەک بێ یاخود ڕوداوێک بێ بە ئاسانی خۆ بەدەستەوە نادا حەلی پێ بۆ چار بۆ کێشەکان هەر کێشێ بەڕووی بێتەوە بە شێویک مەحاڵ لێ ناڕوانێ حەلی پێ چارەسەریەکە وەمە پێشاگەڵین کە ئینسان لە تەنها لە جەستە پێک نایەت چکە ئینسان دوو باشە هەم جەستێ هەم ڕۆحە چۆن جەستی ئێمە سەرماوی پێویستە دای پۆشی و گەرمای بێ پێویستە فێنکیکەیتەوە هەمان شوە ڕۆحی مەشپێسی بە خزمەتکردە خۆراکی ڕۆحیش چییە خوێندنەوەیە، مەعریفیە، زانستە. بۆیە ئەو فەراغەی کە تۆ باسی کرد وای کرد ئێمە ئەم پرۆژەیە ڕابگەێنین. پێشان ئەڵین فەراغەکەتان بەوە پڕکەنەوە باشترە بێ. هەم بۆ داهاتی خۆیان باشترە هەم گەنجێکیشە من پشت بەخۆیان بەستن کاریگەتریشە بوو. بەڵێ هێندەی بەڕێزتان درکتان پێکردبێت بۆ بە کللتورکردنی خوێندنەوە پێویستە چی بکرێت؟ بۆ بە کەلتوریکنی خوێندنەوە پێویستە بە پرۆژە تۆ تەرحی بکەیت چونکە هەر بە قسە نابێت بەڵێ ئێمە هەر گروپێکی تازە کە وەرەگرین سەرتا بۆ قسەی دەست پێەکەم بەڵام ئاسانە باسی نامەتەکان کە ئاسانە ڕخنە زۆر بگری ڕاست. ئاسانە پێشنیار بکەیت بەڵێ بەڵام قورسە و زۆر سەختە تۆ بە کردداری بیتە پێشەوە پەنجە بخەیتە سەر برینەکان و قەتماغەیەک بۆ برینە ساڕژنەوەکان دروستکەیت بۆ بۆ بە کەلتوکردنی خوێنەوە یاخود بۆ پێگەیاندنی گەنج بە قسە ناکرێن بە پۆستێکی فەیسبووک ناکرێ بە پڕۆفایل گۆڕینێک ناکرێ تۆ بێ بە کرداری بێتە پێشەوە سەختەکان بینی قورسەکان بینی توانی زاڵبی بەسەریا ئەنیمە بە کردداری ئەکرێت بە قسە ناکرێت بەمەش بە کردداریاتی نە پێشەوە سەختەکانمان تێپەڕان لەم پەرەکانمان تێپەڕاندووە تاان قرسیش بۆ ئێمە ئیمکانە نەبێ و پشگیرێکی بۆ شێوە نەبێ دەست پێکەین چەندین جار لە سفرۆ دەستمان پێ کردەوە بەس چونکە ئامانجەکەمان خزمەتەوە ئەو سەریمان لێ دیارە خاڵی کۆتایی کە پاڵنەرێکی بۆ دروستکردین بۆی بەردەوام بین، گوێمان نەداوە بە سەختییەکان و بەردەوام بووین. بەڵێ، لە ڕووی مادییەوە کێ سپۆنسەری کارەکانتانە؟ لە ڕووی مادییەوە ئێمە وەکو شوێن پێشتر تڕینەکاتین شوێنمان بۆ دابین کردووین، لە مانگی یەکەوە تا ئێستاش پەیمانگای خەونەکان شوێنیان بێ بەرامبەر بۆ پڕۆژەی ئێمە دابین کردبوو، سوپاسیان ئەکەین وەکو شوێن. بەڵێ. لە ڤیستیڤاڵی ڕۆشنبیریشا سوپاسی کتێبخانەی گشتی سلێمانی ئەکەین کە شوێنیان بێ بەرامبەر بۆ پرۆژەکە دابین کردبوو، ئەمە وەکو شوێن بێ بەرامبەر دابین کراوە بۆ ئێمە. بەڵێ. چۆن دەڕواننە ڕۆڵی حکومەت و سەرمایەدارەکان لە ڕێگەی هاوکاریکردن و پاڵپشکردنی ئەم جۆرە پرۆژانەوە؟ خۆی ئەمە ئەم جۆرە پرۆژانە ئەرکی حکومەتە ڕاستی بەس ئێمە ئەو بارگریانەی ئەم قورسایەمان خستۆتە سەرشان لە ڕوانگەی هەستکردن بە بەرپرسیارێتیەوە چونکە ئێمە ئیش ناکەین یەکێکی تر ئیش ناکا ناکرێت وانە بەڵێ ئەم بۆ ئەم بەرپرسیارە گرینگە حکومت هاوکاری ئەم جۆرە پرۆژانە بێ دەستی و گەنجانە بگرێت کە ئامان جیانتەنیا خزمەتە و تەنیا بەرەو پێشبوونی ئەم نیشتیمانیانە بەڵێ و ڕاستی ئەرکی ئەوانە و داوا سەرماداریش هەبێ گرینگە هاوکاری ئەم جۆرە پرۆژانە بکات چکە خێر هەر لانەی مزگەوت نەبێ زۆر کاریگەرترە بنیادنانی ئاستۆل لە بە فیشەکە توانی کەسێک کۆتایی پێ بێنێ بەڵێ بەس تێ کەسێ بنیاد بنێ و کەسێ پێبگەیەنێت چەندین ساڵی وێ زەحمەتی وێ قورسیە بێت گرینگە هەم حکومت و هەم سەرمادارەکان و هەم کۆمپانیەکان هاوکاری و جۆرە پرۆژانە بکەن هاوکاری و گەنجانە بکەن کە پرۆژیان هەیە بۆ خزمەتکردن ئەمە مەجای ڕۆشنبیرەکەیەتی لە بۆنم لە هەندەسای بێت لە هەر بوارێکی ترابێت گرینگە ئەو کەسانی کە بۆ سپۆنسەر لیان خود بۆ هەر جۆراکارێکی ترەسن لەو کۆمپانیانە حکومت هاوکاریان بکەن چکە ئەو ئەرکەی ئەوان گرتویانە سەر ئەرکێکی قورسە تەنیا تابان ئەو کەسانی کە زۆرە پرۆژانش کەکەم بە زۆری گەنجنیانی هەم ئیمکانیانی هەم ئەم تو ئەم زەختە ناتوان تحملی بکەن بۆ گرنگە حکومت و سەرمادارەکانی شارچکاری و زۆرە پرۆژانە بکەن بەڵێ کار و پرۆژەی داهاتوتان چییە؟ کار و پرۆژەی داهاتومان تر پانێڵێکە بەس بەرنامەمان بۆ دانەوە مانگی چوار بەس بە شێوازێکی جیاوازتر گرنگە زۆربەی جاکە بیرەکەینەوە گرنگترین شکەبی لەکەین و شتێک بکە نەکرابێت چکە شتێک کە کرابێ کەسی تر ئەتوانی بیکا و ئەو شوێنش لانێ بۆ شوێن نەکرێت حەزەکەین بە شێزی جیاز بیکەین چۆنە ویسیباڵ ڕۆشنبیریە کرمان و جیاز بوو لە شازەکانی تر چۆن پرۆژەی کوردستان بوو کڵب کە فکرەیەک بوو جیاواز بوو لە شازەکانی تر ئەوەی کە داشمان ناوە ئەمانە شتێک بێ جیاواز بێ و کاریگەر بێ و بمێنێتەوە بەڵێ بەس بە قورسێکی زۆر ئێستا بوون ڤیستیڤاڵی ڕۆشنبیری ماوە یەک مانگە ئێمە ئیشی بۆکەین و کاری بۆکەین چەندی ڕۆژ لە بانی و تا ئێوارە ئیتر ئیشمان بۆ کردو بەرهەمەکەی ئەم سێ ڕۆژەیە کەی بینن ئەنی کارکردنی سەختی وێ ئەمانشتی جیازکردن جێ خۆی بگرێ و بمێنێتەوە بڵێ کاک ڕاوێش ئێوە پەیامتان چییە هەم بۆ گەنجان هەم بۆ بەرپرسیارەکانیش بەرپرسەکانیش بۆ گەنجان تامان باردۆخێک هاتوتە پێشەوە لەم وڵاتە دوو ڕێگەی هەیە لە بەردەمیانە یەک خۆیان بەدەستەوە بن و گلەی بکەن و دانیشتن لە جێگەی خۆیان و بڵێن ئەوکەی وەزا جۆری دووەمیشان ئەوەیە کە بەرەنگاری بنەوە و بێنە پێشەوە خۆیان پێ بگەنن چکە کات ئەوەنە زۆر نیەوە دنیاکە لە بەرەپێشووی خێرا هەیە بۆیە پێیان بۆ گەنجانەوەی ڕێگەی دوێمان هەڵبژێرن و بێنە پێشەوە کارکەن و خۆیان پێ بگەنن بۆ حکومەتیش هەر ئەوەیە هاوکاری و جۆرە پرۆژانە بکە بەڵێ زۆر سوپاس ڕاوێژ فاخیر بەڕێز ڕاوێژ فاخیر سەرپەرشتاری گشتی پرۆژەی کوردستان بۆ کلاب زۆر سوپاس وامەدە بوونێ سوپاس بە وتەکانت زۆر سوپاس بۆ سوپاس بۆم دەرفەتە شاد و سەرفراز بن زۆر سوپاس.